Dat ass de Pappentrick! Schéine gudden Owend hei aus der Fiels. Dat heiten ass Rock am Gaart an dat heite waren de Max Feller an d'Musekmëscher mat de Pappentrick. Also kënne mer gären och hei nach eng Kéier klengen Applaus. Dat heiten ass wéi gesot Rock am Gaart. Mir sinn an der Fiels bei der Famill Barudio Alonso am Gaart. Dat ass natierlech e Gaart, dee ganz besonnesch ass, ganz idyllesch hei ass. Mir hunn am Virfeld e en Opruff gemaach an do hu sech dann och Leit gemellt. An ënnert anerem war dat och de Patrick Barudio, eben hei vun der Fiels. Mee Patrick, ech hunn héieren, et ass virun allem de Gregor, deen e bësse méi hei mécht am Gaart oder sech ganz gutt domadder auskennt, wëlle mer mol soen. Ass dat esou, Gregor? Jo, dat ass esou. Ech sinn Horticulteur Florist an ech schaffen op der Stater Gemeng. An dat ass eben mäi Beruff an och domadder meng Passioun. An eise Gaart, dat ass wéi gesot eisen Hobby, eise groussen Hobby. Dat ass net nëmmen e groussen Hobby, dat ass och vill Aarbecht, wëll ech mol gesot hunn. Kanns de eis e bëssen zielen, wéi vill Jo, vill Aarbecht ass et och. Also mir schaffen all Dag zwou Stonne gutt am Gaart. An d'Fréijoer an den Hierscht muss mer och nach eng Kéier dru gleewen, well da muss een de Gaart fir de Summer a fir de Wanter prett maachen. An dat ass dann nach eng Kéier eng Woch, wou mer ons Congé huele fir am Gaart ze schaffen. Jo, an dat, dëse Gaart, also virun allem dee Weier, deen, deen ass jo wonner bar. Also dee fält och richteg op. Wat hu mer dann nach alles hei am Gaart? Wat hutt Der hei alles ageplanzt a wat ass Dir wichteg eigentlech? Jo, also mir hunn e bëssen de Gaart am englesche Stil gehalen. Mir hu vill Hortensen, mir hu Rousen, mir hu Buchsbeem, alles wat ee sou an den englesche Gäert gesäit. Den Gaart ass En am Stil vun aus de fofzéng Joren, ugeluecht gi vum Haffgäertner vu Fëschbech deemools. A wéi mir d'Haus kaf hunn, hu mer esou kleng en Diamant fonnt an deen hu mer erëm reaktivéiert. Jo, dat wollt ech och nach eng Kéier gesot hunn. Also vum Haffgäertner vum vum vu Fëschbech war dat. Dat ass natierlech ganz interessant, esou e Gaart. An du hues et gesot, also dat war de Bijou. Wéi der d'Haus kaf hutt, huet dat iech dann decidéiere gelooss, dass der dat heite kaaft. Dir hutt och är. Säit hei gefeiert hunn, ech mer soe gelooss. Genau. Ganz genee. An dat ass natierlech eppes ganz Spezielles gewiescht an dësem Kader. Jo, wat muss de, wat wëlls de da elo nach Neies hei maachen an dësem Gaart? Natierlech, e Gaart ass ni fäerdeg. E Gaart ass nonstop Aarbecht. Et gesäit een ëmmer Saachen, déi ee wëll änneren, déi ee muss änneren, well och Saachen emol eng Kéier futti ginn. Mir hunn och nach verschidden invasiv Planzen hei, déi mer lues a lues eraushuelen an duerch eenheemesch Saachen ersetzen. Also dat ass och ganz, ganz, ganz wichteg. Jo, an haut den Owend sinn dann och vill Leit hei op der Plaz. Patrick, du hues dech ugemellt hei fir dëse Gaart. Du wëlls elo net vill iwwer de Gaart schwätzen, iwwer dat Gréngs hei, mee du kanns eis awer e bëssen erklären, wéi kënnt dat, dass esou vill Leit heihinner komm sinn? Mä ech hat Dir jo virdrun scho gezielt, ech weess net, wéini dee Moment war, wou dat Ganzt eskaléiert ass. Mir hunn einfach geduecht, mir invitéieren riets a lénks, iergendeen wäert scho kommen. An Zäit hunn matzen an der Woch. A mir hunn Chance gehat, eis Kolleegen a Frënn an Noperen, si hunn alleguerten Zäit. An elo si mer esou knapp 60 Läit hei am Gaart a mir freeën eis immens, datt se all do sinn. Jo, mir freeën eis och, well dat ass jo natierlech d'Konzept vun deem Ganzen. Ech soen Iech villmools Merci. D'Konzept vun deem Ganzen ass natierlech e Concert am Gaart, mat Musek, mat Leit, Mat vill Freed a gudder Stëmmung an dir wëllt och sécher hei de Museker kenneléieren an dat ass de Max Feller deen ech hei nieft mer hunn. Max erklär mir eng Kéier, du hues natierlech scho vill gemaach elo déi lescht Wochen, ech hunn iech op vill Eventer gesinn, wat steet nach alles um Agenda? Ma den 9 August spille mer nach am E-Lake Mat mengem Museksmécher. An den fënnefte September um Escher Kulturlaf. Dat si lo nach déi zwee Concerten, déi fir dëse Summer geplangt sinn. An dann ass déi nächst Saison, déi usteet. Jo, an Dir hutt och en Album-Release gehat. Erklär eis mol, wat, wat, ah, do ass e jo. Hei ass den Album. Wat steet der lo nach bevir? Wat hutt der lo nach wëlles? Maja dat heist Midlife Party Deel 1 gëtt et nach ëmmer hei op Vinyl. Si ganz vill Lidder déi een net online kritt, dat kritt ee just op Vinyl. Si bëssen oldschool ënnerwee do. An Midlife Party Deel 2 si mer grad am gaang, well dat ass méi de Sound mat der Band an dat hei war nach méi de Sound deen ech mengem Papp alleng am Studio produzéiert hunn. Mee lo live spille mer scho mat Band an den nächsten Album gëtt och esou mat Band, genau. An ech däerf iech verroden, eis Koppel hei, déi hunn Jazz immens gären. An dat heien ass elo keen Jazz. Erklär eis e bëssen. Ja, also mär si scho e bëssen jazzy, ne? Eise Bassist, kuckt, dee gesäit aus, wéi wann dee kinnt an enger Jazzband spillen, zemools säin Hiem. Mee soss maache mer L-Pop, am Fong Lëtzebuerger Pop, an et ass éischter Pop-Rock, mat also Rock mat esou e bësse Synth, Synths dran, an esou weider, genau. Super, ech soe Merci. Mir freeën eis och schonn op dat nächst Lidd. Jo, dat heiten ass Rock am Gaart, vill Musek, Dir héiert et geschwënn. Muer si mer dann zu Keespelt ënnerwee bei der Famill Maillet. Do ass d'Fabienne Zwally dann do. Ech hoffen, Dir schalt dann och an an da kritt Der och mat, ween do spillt. An dat gëtt ganz sécher ganz flott. An elo loossen ech Iech mam Max Feller an d'Musekmécher mat Lëtzebuerger Gangster. Bis geschwënn. Okay. Fir all d'Gangsteren hei. Lëtzebuerger Gangster. Ass deng Min der Band. Wéinst natierlech e bësse Gangstermusek. Däerf net feelen. Hunn e Messer an der Täsch. Schwäizer Messer.

Gas um Bau mat schaffen, nee, nee, Hustle, Hustle, oh Merd, Mann, firwat muss hei dann alles sou vill kaschten? Merci, Applaus fir meng Museksmësser. Schéinen Owend. Yes.